Indi dabaramyzy dowam edýäs. Hawa, biziň aramyzda ene, hakykatdanam şu taýda Wan Damma meňzeýän, hawa, Wan Damma meňzeýän?
Biziň aramyzda Kerim bar. Çapak çalalyň, aýdaý özüň. Kim Kerim?
Kerim Hallymy? Aýdaý özüň, gaýdaý özüň diýýär.
Kerimjan, ilki bilen-ä sag bol, sylap geldiň. Hemmäňize salowmaleýkim giç ýagşy. Spasiba çagyranyň üçin. Gürläp otyka rew okap oturan ýaly oldy. Hakykatdanam.
E sen rew düzeňde näli özüň ýöne prosta şeýde gürläp ýöne şeýdip gaý gürleýäň boldy rep bolýamy. Sazyň ylham berşine bagly. Saz ylham berýä saňa. Başga näme zat ylham berip bilýä? Pul.
Hekge ýaly durmuşdan ýananyň öz istoriýasyny gürrüň bermegi. Hekge durmuşdan ýanyp Ýa oturmy? daşarda görýän zatlar. Ýok, hökman söýgüden ýanman däl-ä. Sen Bergiň onda- badygyny bilýän-ä. Onda, onda seň a, sag gapdalyň däki oturanjy oglan-ma, durşy bilen seň üçin ideýa. Harasat.
Şoň, On dört tom bir kitap ýazarlyk ideýasy bar. Saňa gürrüň bersin, bir albom çykar. E, özi ýazýar-a özi barada. Şeýlemi? Ýetik.
Hawa-laý.
Onda, diýjek bolýanym, öň näme edýärdiň, Kerim, sen mundan öň? Kimdiň sen, Kerim, öň? Öň, aý, obyçny adam, obyçny. Ýok, bolmanda sen öň haýwanlyk diýip, ýok, düşünýäs oňa. Kerim, diýjek bolýanym, öň görneňokdyň-da? Öň mebel ýasaýardym. Oho.
Ýöne şoň adam aýdýady ýa. O wagt aýdamokdymda nu gdeta ýüzden altmyş prosent estrada aýdymçylaň tekstlerini ýazyp berýädim. Seňem smeýni birsiniň batyr batdymy näme boldy Dur dur aýdym dur. aýtma.
Eşitýäňmi? Aýdym ne näçe segsen prosent diýdiňmi? Altmyş prosentini.
Altmyş prosent bagşylara tekstini ýazyp berýän eken. Aý nätdiňaý.
Hawa!
Meselem, ir. Onnoň bir gün näme biri puluny bermedimi, onnoň senem bir zada gahar edip özüň aýtmaly bolduňmy?
Aýdamy. Edil gahar aýdamok ýöne Näme üçin gowy şuny zat ýazýaňyz? dörände näme üçin ile bereýin özümem Hawa. edip göräýin. Gowy edip ýazýarlar goşgyny Keşa. Ýöne ne bir goşgyny gowy edip aýdyp bilenoklar diýip özi aýdyp şoň üçin hem aýdaý özüň bolupdyr öýdýän. Keşa.
Näme üçin Kerim diýip gül ýaljak adyň bar? Näme üçin kim dakdy aýda ýazyň.
Ony hiç kim dakanok ol at dälde fişka. Hä.
Biz. Näme üçin aýdaý özüň näme üçin geläý özüň gidäý özüň oturaý özüň turaý ýataý. Aýdaý özüň diýilýän söz hemme zat ulanyp bolýar brat. Lýuboý zada täze eşik aldyň nähili gelişdaý aýdaý özüň.
Aýdym ýazdym brat nähili bolupdyr aýdaý özüň. Lýuboý zada. Bergimma, beräý özüň diýseň nähili bor?
Başda karz almaý özüň zada.
Mehmetjan, Kerim, aýtmyşlaryna görä, sen Lýuboý bita göni düzüp bilýän şolar ýaly bir adarýonly çaga Hudaý tarapyn şolar ýaly berlen çaga diýip eşitdim-de. Öň has gowudy, ýöne bu wagt garraşdykmy nämemi, peselýär ol ukyp. Şeýlemi?
Ondan däl. Bolýar, men bir şeýle agzym bilen bit.

Hakykatdan hem bir men ýene bir aýratynlygy bar şul oglanyň. Aha. Aslynda reperler bilýäňmi umuman plýus aýdýada gidýä. Owo. Ýöne şu baran ýerinde diňe minus goýup hakykatdan hem şol aýdýan aýdymyny žiwoý aýdýa.
Owo. Häzir hem bir täze çykaryp beren täze gelejekde näilli bir täzelige garaşmalymy? Seň öz tomaşaçylaryňa näilli?
Näme aýdym?
Edil şu wagt garaşylýan zat iki sanyk proýekt. Bira duet uje on ýyl bäri gatnaşýan oglanym bar hemme sizem tanýaňyz Serdar Agaly bilen. Aha.
Ola bir i birim solny aýt saw diýip. Aýt saw?
Aýt saw.
Indi sen bize haýsyny aýtyp berjek brat? Aýt saw.
Aýt saw.
Ana onda çapak çalaly. Aýt saw diýdiler. Hawa hawa gel gel brat gel. Gel. One two three four paýahaly.

Gaty zyýan ýetirmän öçür biraz öçür. Öçür öçür. Gowy duet boljak eken a ýat ýerde. Aýşa!
Aý edil. Mundan da lezzet alyp bolmaýar. Bratkam.
Sag ol. Jan sag ol. Çapak soraly. Spasibo.
Aýda. Keşe.
Awa.
Yo. Bize aýda özüň diýip bize aýtdyrma da özi aýtdy. Näme de bolsa. Ine. Malades. Ine. Şoň üçin hem gowy görýän da oglany.